Pencerede kün ağarırken, Enver yerinden turdı, ağır-ağır adımlarnen balkon merdivenlerinden endi, ahır qapısı yanında turdı, qarşıdaki meşelerniñ arasından körüngen yosunlı qabir taşlarına köz taşladı. Köyde mezarlıq kibi biñ yıllıq bir ğam türbesi adında sukünetler içinde edi. Kök yüzüniñ aqşamki renki iç de deñişmegen. Dağlar alâ daa esmeri sisler altında yuqlaylar, qaranlıqlarnı yarıp körüngen er bir ev düñ ölü çıqqan Enverniñ evini andıra, olar da ğamlı, kederli edi. Enver deñizge, dağlarğa, köyge baqtı. Bir añ kiçkene Niyazinen beraber Qızıltaştaki ayatnıñ da ölgenini is etti. Faqat bu is çoqqa sürmedi. Qulağına qarşı maalede toplanğan arabalarnıñ ğıçırtıları, adam sesleri çalındı. Rum köpegi de qulaqlarını tiklep yerinden turdı, bir rezina kibi uzandı, esnedi. Soñra art ayaqlarına çökti, başını qarşı maalige taraf köterip, keskin-keskin afırmağa başladı. Kümeste tavuqlar qanat qaqıp qudaqlamağa başladılar. Horaz asabiyli bir davuşnen ötti. Bekirniñ evinden kestirme sırıqlarınıñ yerge tüşkeni eşitildi. Köy uyandı, yavaş-yavaş canlanmağa başladı. Köyde sesler artqan sayın rum köpegi daa da keskin afırıp başladı. Enver kümesini açtı, tavuqlar qanat qaqıp uçuştılar, azbarda horaznıñ etrafına toplaşıp, kübrelikke çekildiler. Köpek ep afıra, amma evelkisi kibi köpekke, qarşı maalege, ne de tavuqlarğa afıra edi. Başını Bekirniñ evine taraf köterip keskin-keskin afıra, ketken sayın ep yavuzlaşa, qutura. Enver köpekniñ yanına kelip onı yatıştırmaq istedi. Sus, urumçıq, boştan quru afırma, sesiñ qırılır, sus! Faqat köpek susmadı. Enver başını köterip Bekirniñ evine baqtı, çalılar arasından kimdir kele edi. Enver egildi, köpekniñ başını sipaladı. Aferin, oğruncıq, aferin. Yañılmadıñ. Enver tekrar yolğa baqtı. Kelgen Bekir degil, amma yabancığa da benzemedi. Kim olsa da, o, başını sağğa-solğa burmayıp, dimdik tuta, serbest-serbest adımlay. Ancaq o, çalılarnıñ arasından çıqıp, azbar çetinde, divar artında peyda olğanda, Enver onıñ kim olğanın tanıdı, bu İvan edi. Enver İvannıñ böyle erte kelmesine şaştı, amma sesini çıqarmadı. İvan bir qaç vaqıt ses-soluq çıqarmayıp divar artında turdı. Evge, binağa, tavuqlarğa baqtı, er yerni yahşı etip közden keçirdi. Enver ahırğa kirip ketecekte İvan, Enver, arabalar azır, seni bekleyler, dedi. Enver İvanğa taraf adımladı. Bu sesniñ suvuqlığı yüregini birden tarlaştırğan kibi oldı. Tili tutulğan kibi sustı, zayıf, zavallı bir bala kibi keri qayttı. Ay yıldızlı tahtanı qoltuğına qıstırıp, İvanğa iç bir şey aytmayıp, şossege ingen yol boylap ketmege başladı. Köy ve renksiz tabiat kibi Enver de bugün özü degil edi sanki. Tünevin olsaydı, İvanğa neler aytmaz edi, faqat bugün? Sanki İvannıñ sesini eşitmegen, sanki nefret etken bu igrenç İvan onıñ toprağına kelmegen, bu accı daqqalarda oña laf qatmağan. Enver tüşünmey, iradesiz bir hayal kibi ep kete. Peşinden kelgen ayaq seslerini eşite, amma İvannı is etmey. İvan Enverni taqip ete, arada bir toqtap şapkesini ensesine ite, mañlayına tüşken sarı perçemlerni tüzete, soñra ondan indemeyip uzaqlaşqan Enverge qıçıra, Bizge araba kerek! Yegorovnıñ emri! Arabañnı Qarşı Maale meydanına ketirme baqayım! Faqat İvannıñ sesini eñişniñ eki tarafındaki quru çalılar sanki yutıp yibereler. Enverge yetkizmeyler. Enverniñ sükütligi uzanğan sayın, İvannıñ sesi daa da köterile, keskinleşe, çalılar üstünden fırlatılğan taş parçaları kibi, Enverniñ başı üzerinde uçuşalar. O-o, zamanıñız keçti, mal ükümetniñ, araba ükümetniñ olacaq. O-o, er şey ükümetniñ olacaq. Enver şossege endi. Endi İvannıñ sesi daa yaqından kele edi. Enver İvannı duymay, amma sesi yavaş-yavaş içine kire, yüregini bir burğu kibi teşikley. Enver kimerde toqtay, közlerini yuma, içindeki yanıqnı boğmaq istegenday yumruqlarını sıqa. O vaqıt İvannıñ sesi birden kesile ve Enver yolunı devam ettire. Enver şosseni keçti, mezarlıqnıñ alçaq isarından atladı, eski qaberler arasından ketti. Amma çoq ketmedi, qulaqlarına İvannıñ çalğın sesi çalındı. Oğlunıñ qabrine ketesine, bir yıldan soñ bu yerde mezar da qalmaz, o-o, qalmaz, er şey ükümetniñ olacaq! Enver yüreginden urulğanday birden toqtadı, yıqılmamaq içün eki elinen bir qabir taşını tuttı. Birazdan soñ qaltıraması keçti, amma ellerini taştan alıp olamay edi, yosunlı taşlarğa baqa, baqqan sayın içi isyanğa tola, qata. Aylanıp İvanğa bir şeyler aytmaq istedi, hayır, aytmaq degil, başqa bir şey, amma ne aytacaqdı, ne yapacaq edi? Şimdi İvannı bütün ağırlığını omuzlarında is ete edi. İvannıñ sesi artıq eşitilmey, amma İvan bu yerde edi. Aylanıp şossege baqmadan İvannı o yerde olğanını, batıq közlerinen kendisini süzgenini Enver duymaqta edi. İvan kene qıçırdı. Bu ses Enverniñ içinde isyanğa oşağan qattı bir şeyni hancerlegen kibi oldı. Enver birden İvanğa taraf adımladı. İvan alçaq isarnıñ yanında tura, bir eli belinde, o bir eli örme qamçısında meşin şapkesini artqa atqan teren suvuq közlerinen Enverni süze edi. Enverniñ beti sap-sarı kesildi, içindeki şiddetli isyan betindeki sakin maska astında gizlendi. İvan bir qaç vaqıt indemeyip turdı, soñra, Oo! dedi. Enver İvanğa tarav dört-beş adım attı, toqtadı, başını çevirdi, közlerini indemeyip mezar taşlarında kezdirdi, tekrar İvanğa baqtı, hafifçe qaltırap, İvan, mezarlıqqa kirme! dedi. İvan bir qaç vaqıt indemeyip turdı, soñra, O-o! dedi. İstesem kirerim, kim maña? Sözüni bitirmeden Enver qıçırdı, İvan! Enverniñ sesinde dersiñ bütün ölülerniñ sesi bar. Sanki Enver olarnıñ emirlerini tilge ketire edi. Mezarlıqqa kirme, İvan! Kirseñ, seni öldüririm. Enver İvanğa taraf adımladı. İvan isardan şossege atladı, adımlarını keñ atıp, Memişniñ bayırına taraf ketmege başladı. Epey uzaqlaşqan soñ toqtadı, elini köterdi, Enverge yumruq salladı. Ho, kirerim men mezarlıqqa, kirerim, dep, yolunı devam etti. İvan közden ğayıp olğanğa qadar Enver onıñ peşinden baqıp turdı. Közleriniñ içinde ateşler yavaş-yavaş söndi, dudaqları sarqtı, soñra Niyaziçikniñ qabrine bardı, geceleyin yonğan ay yıldızlı tahtanı balanıñ baş ucuna tikti, oturdı, dua etti, ağladı, yüregi qırıq, közleri qızarğan alda evine qayttı. O künü sabadan aqşamğace iç deñişmedi. Kökyüzü öyle alçaqlaştı ki, Dersiñ, o topraqnı, ayatnı bastırmaq, boğmaq istey. Topraq ve topraqta ne bar ise, episi sonsuz bir qorqu içinde buluna. Terekler qıbırdamaylar, ayvanlar areketsiz, adamlar yorğun ediler. Ancaq aqşam olurken top qayanıñ artında sisler açıldı, yaylânıñ art qısımı köründi. Cılı bir ruzgâr sislerni derelerge quvalap köyge endi, Yol çetindeki quru çalılar qıbırdandılar. Selbiler sallandılar. Yayladan ingen ruzgârdan qorqar kibi bir-birine soquldılar. Köyniñ boş soqaqlarında toz-topraq bulutları köterildi, ruzgârlar şossege endiler, ıslıq çalıp kettiler, mezarlıqnıñ ağır qara meşeleri arasında gizlendiler. Derelerde yıqıq quyular etrafındaki suv qaqlarında suvlar bulandı, köpekler uludı, tütün aranları artındaki çayırlarnı sarğan gür ormanlar uvuldamağa başladılar. Er yer qarardı. Ayudağ üstündeki qara bulut bir añ parçalandı, tolu, toz tögerek ay çıqıp bir añ dünyağa baqmaq istedi, faqat qara bulutlar deral qanatlarını kerdiler, aynıñ ışıqlarını kestiler. Qaranlıq mudhiş oldı, sanki kök yerge endi, dünya kökke çıqtı. Er yer, yer yüzünde ne bar ise, er şey qarama-qarşıq oldı. Köpekler uluy, atlar tuyaqlarınen yer tepeler, sığırlar ğarıp-ğarıp müñleyeler. Uzaqta, qarşı maaleniñ artında tüfek seslerine oşağan sesler eşitile. Esma set üstünde oturğan, Quranı tizleri üstünde açqan, sallana-sallana toqtamayıp oquy. Bekir ise, pencere pervazlarını tutqan, yüregi dük-dük urğan alda dışarıdaki deşetli qaranlıqqa baqa edi. Uzaqta kene tüfek sesleri eşitildi. Bekir qulaq salıp diñlendi. Dışarıda o qadar çeşitli ses, tıqırtı, uluma, bağırışma bar edi ki, şamatanıñ ne olğanını iç de aldırıp olamadı. ayvanlarğa baqmaq içün sofağa çıqtı. Er yerden bir ses, bir ayqırma, bir uluma kele, ruzgâr ketken sayın şiddetlene, köpeklerniñ sesi yavuzlaşa. Bütün köy allaq-bullaq olmaqta edi. Bekir sofa basamaqlarından enecekte, uzaqlarda tekrar tüfek sesine oşağan gürültiler eşitildi. Kestirme sırıqları yanında kimdir, Bekir, sensiñmi, Bekir? dep qıçırdı. Menim, sen kimsiñ? Asan, Sensiñmi berber? Menim, men. Kirse? Yoq, yoq, Bekir ağa, köyde ana-baba künü. Rus askerleri köyni sarıp aldılar, Battalnıñ Enverini, Seydaliniñ Sabrisini, Çilingernıñ eki oğlunı Memeşniñ deresi üstündeki apishanege alıp kettiler. Demese. Öyle, Bekir ağa. Toqta bir daqqa, şimdi baram, şu fenerni alayım. Yoq, yoq, biz bardıq, otuz adamğa yaqın bardıq. Boşuna. Askerler kimseni yaqın qoymaylar. Silâ çekeler. Daa ölgen yoqtır, amma apishanege yaqınlaşqanını öldürecek ekenler. Vay anasını! Daa çoq adam qaçtı. Amma sen evden çıqma, Bekir ağa. Şimdi köy artında da asker bar deyler, dağ yollarını keskenler, ketseñ yaqalarlar. Sez bir an sustu, soñ, Belki saña toqunmazlar, dedi. Bekir lafnıñ qayda burıp çıqacağını añlağan kibi, İvan qayda? dep soradı. O da askerler arasında, elinde pıştav bar eken. Vay anası! Berber Asan cevap bermedi, birazdan soñ yavaştan, Ne de olsa ötmegiñni aşadı, belki askerlerni mında ketirmez, dedi. Bunı Berber Asan aytmadı, kim bilsin, belki de Berber Asannen beraber bütün köy böyle dep ayta edi. Bekir açuvlanmadı. Asannı çağırmadı, sögmedi, kederlenmedi. Bekir iç bir şey demedi. Ne içün sögsün, nege açuvlansın? Bu bir aqiqat degil edimi? İvannı evine almağan, aşatıp içirmegen edim? İvanğa laf aytqanınıñ betine az çamur atmağan, az sögmegen edimi? Endi sıra olarğa keldi, ayta bersinler. Bekir qabaatlı. İvannı köyge alğan işte Bekirniñ özü edi. Bekir epey vaqıt sofada turdı. Dersiñ, evini, dua etken qarısını, qarşı maale artındaki Ayşesini, Remzisini unutqan. Belki Remzini de apishanege alıp ketkendirler. Belki Ayşe de o bir qadınlar kibi sıqılğan yumruqlarını köksüne ura-ura Alladan imdat araydır, yürek parçalanğan feryadlarnen qaranlıq soqaqlarda qocasını araydır, çıldırğan kibi tüfeklerge, süngülerge doğru çapadır. Bekir içün qurtulış yoq, evi, qarısı, qızı artıq onı qurtarıp olamay edi. Tüfek sesleri yavaş-yavaş kesildi, ava da sakinleşti, kökte tek-tük yıldızlar parıldamağa başladı. Ruzgâr tındı, evlerde ve yollarda sıqıntılı bir sukünet başlandı. Bekir evge kirdi. Esma beyaz maramasını omuzlarına endirgen, minderde toplanıp otura edi. Bekir ocaq yanındaki eçki terisine çökti, Avada bir şey bar, Esma, dedi. Esma cevap bermedi. at ahırnıñ divarlarını töpe. Maçik pıçaq astına yatqan kibi közlerimniñ içine baqmay, başını yerge endirip müñrey. Men ömrümde ayvanlarnı iç de böyle körmegen edim, em de tek bizimkiler degil. Köyde asker olğanını Berber Asandan eşitkenlerini de aytacaq oldı, amma aytmadı. Saba ola, hayır ola, dep tüşündi. Bekir sukünetni bozmaqtan qorqqanday otura, Esmanıñ laf etmesini bekley edi. Esma ise yerinden bile qıbırdamadı, Bekirge baqmadı, indemedi. Ahırda maçıknıñ müñremesini eşitkeninen Bekirniñ sabırı tükendi. Ne deysiñ, maçıknı ahırdan alayım da incir tereklerine bağlayımmı? Cevap almağan soñ Esmağa baqtı, Esma set üstünde közleri yuquğa ketken. Bekir yerinden turdı. Başta qarısına, soñ qap-qara pencere camlarına baqtı. Tışarıda ayat, dünya büs-bütün söngen kibi edi. Bekirniñ içinden hafif bir titreme keçti, bir dua oqudı, qarısınıñ yanına bardı, yavaştan, Yuqlaysıñmı, Esma? dep soradı. Esma kene cevap bermedi. Amma üç-dört daqqadan soñ Maçikniñ ahırdan kelgen boğuq ve öpkeli sesinden közlerini açtı, Bekirge baqtı, yavaştan, Ayvanlarnı ahırdan çıqar da incir tereklerine bağlasa, dedi. Bekir qarısınıñ de qorqqanını, bir telüke duyğanını añladı, tekrar pencerelerge baqtı, başı aylandı, bayılacaq kibi oldı. Qaltırağan ellerinen bir tutun sardı, odadan çıqtı. Apansızdan acayip bir şey oldı. Yayla üstünde bulutlar açıldı, Tolğun toz-tomalaq ay köründi. Dağlarda ruzgârlar ulumağa başladılar. Başta Maçik uzun-uzun münredi, at eki kere ahırnıñ tahtalarını tepti, soñra keskin-keskin kişnedi. Bu, bütün köy ayvanlarına yaqınlaşqayatqan telükeniñ haberi, bir emri kibi uzaqta Enverniñ köpegi keskin-keskin afırmağa başladı. Faqat köyni sarğan müthişlikke qarşı quvetsiz olğanını añlağan kibi birden sustı, afırmasını matemli bir ulumağa çevirdi. Uluma, ağlaşma işine o bir ayvanlar da qoşuldılar. Ahırlarğa qapalğan ayvanlarnıñ seslerinde insaniy bir duyğu bar edi. Bekir de ep boşaşa, elleri, ayaqları qaltıray, basamaqlardan enmege cürat etalmay. Tekrar sofağa çıqtı, eki elinen tahtalarnı tuttı. bir şeyler ola edi. Yalıñız oña degil, bütün dünyağa. Uzaqlarda evlerniñ qapıları taqırtınen açıla, anda-mında nasıldır bir ses, keskin bir feryat qaranlıqnı yırtmaqta. Yipinden çezilgen bir at yolnıñ taşlarında qığılçımlar çıqararaq çapmaqta. Dağlardan qopqan hafif bir ruzgâr Bekirniñ yüregini sallay, ruhunı, bütün barlığını bir boşluqqa alıp kete. Bekir bu ande dua bile oqulmay, nefesi kesile edi. Dağlar üstünde bulutlar qavruldılar, açıldılar, tekrar qapandılar ve kök yüzü güdürdedi. Kökniñ güdürdesine cevap berir kibi birden yer sallandı. Bekirniñ yüregi az qaldı atılıp çıqmağa, aman içerige çaptı, Zelzele, Esma, zelzele! Müthiş bir şaqırtı, gudurdı, kök açılıp qapala, köyniñ ortasından bir duman kökniñ deşetli ağızına soqulmaq ister kibi köterilgen sayın köterile. Er kes açıq yerlerge çapa, kimi qıçırıp, kimi fısıldap, ayaq üstünde, tizleri üstünde yüzü qoyun yatıp, Alladan afu soray. Erkekler sert-sert emir bereler, devrilgen, çökken, yıqılğan divarlardan kişney-kişney atlar atlay, evlerden, adamlardan qaçalar. Birden sukünet ve qaranlıq hasıl oldı. Bekir qarısını elinden tutıp sofada turğan vaqıtta qocaman dağlar deşetli devler kibi köy üzerine egilip gudürdediler. Dünya köçerinden qopqan kibi yañıdan sallandı. Qaranlıqlardan uzanğan közge körünmegen deşetli eller adamlarnıñ canlarından tutıp bir ceennem boşluğına çektiler. Dersiñ dünya bata, dünyanen beraber adamlar da bilinmegen soñsuzlıqqa. keteler. Dağlar tekrar güdürdedi, evler, adamlar dumanlar içinde biri-birine qarıştılar. Yıqılğan, devrilgen qayalarnıñ güdürdileriniñ, dağlarnıñ dev sesleri içinde feryatlar, iniltiler eşitilmedi. İmdat yoqtır. Tañrı da küsken. Tañrı yıllardan berli kesken cezada küsken, onı adamlarğa şimdi yollağan. İç bir yer körünmey. Yalıñız Roman qoşnıñ üstünde kök açılıp qapana, Esma bostan ortasında ellerini köterip yalvara edi, Ya Rabbi, balalarımıznı qorçala, Ya Rabbi, balalarımıznı qorçala! Bekir sofada kenar odanıñ qapısını yumruqlap qıçıra, içeride kilitli qalğan kalamalanı tışarığa selâmetke çağıra edi. Dünya teren sukünetke daldı. Ay dağnıñ üstünde bulutlar açıldı, ay köründi, kümüş örtüsini deñizge serdi. Ay yarığında deñiz güzelleşe, adamlarnıñ yorğun vucutlarını oqşamaq istegenday serin ruzgârlarınen Qızıltaşnıñ tarla ve evlerine uzana. Qızıl taşnıñ üstünde alâ daa qırmızı mor bir tuman perde çekilgen. Perde yavaş-yavaş kökke köterilmekte edi. Ortalıq çım-çırt. Yalıñız qorqqan, yorğun adamlarğa köyde zelzele olğanını hatırlatmaq ister kibi, ara-sıra bir de bir evniñ zayıflaşqan divarından tüşken yuvarlanğan bir taşnıñ taqırtısı ve başlarını köterip ürkken közlerinen ayatnı qıdırğan, ayatqa qaytmaq istegen adamlarnıñ içten yapqan duaları. Bekirnen Esma biri-birlerine soqulğanlar, bostannıñ ortasında endemeyip oturalar, köyden bir şey beklegenday qarşı maalege baqalar. Kimse kelmey, kimse körünmey. Renkli duman perdesinen beraber bütün ayat da köklerge köterilip ketkenday edi.